Ko nhaimi, nei zvechimbodaro kuti mukomana akarara nekudanana nevasikana vakawanda anopiwa mbiri asi musikana akangoitawo the same akadanana nekudanana nevarume vakawanda vanhu vanomusema nekuti vakomana havanyari kutaura nhamba yevasikana vaakamboitisana nayo infact anotowedzeredza nekuti kwavari its a pride asi kumusikana anotoedza she will try her best kuti atosapresa kana kuti atotsikirira atodzikisa nhamba yevanhu vaakambodanana navo pane nyaya padiki diki nyaya iri pasetup kana kuti magadzirire amakazviita handizivi kuti ndimi here vanhukadzi makagadzira kuti zvidaro kana kuti tongoti its nature iwewe kana uri musikana paunogeza wakachena wopinda mutauni haubvumi mukomana wese kana kuti murume wese angouya achikuda haungotambiri murume wese wese angokuudza kuti ndinokuda wototanga kudanana naye kana kuti wotorara naye saka kumukomana ane ability yekukonvinza vasikana vakawanda kuti vadanane naye kana kuti varare naye anonzi ane high value nenyaya yekuti ari kugona zvinhu zvisingagonekwe nevarume vakawanda nekuti kune vakomana vasikatokwanisi kuaprocha rimwe levhu revasikana vasikana vaya vamunoti high class vamunoti top supu vasikana vakanyanya kunaka vanonyanya kudiwa kana kuti vane mbiri vaya vaya kune varume vekutoti level rake haatokwanisi kuaprocha kuti adanane nevasikana ivavo vasvinu angatoenda kuzvimaleft overs hameno zvasarira zvasiyiwa siyiwa nevamwezvo maybe chinokonzeresa kuti zvidaro ndechekuti maybe one haana hembe dzinoyemurika two haana style haana swegi kana kuti vhaibi ramunotaura rare vasikana kana kuti haatogoni kutaura kutopfimba kwacho kutokonvinza musikana haatogoni kana kuti haatorina mari bhegi zero hapana mari saka pasituation yakadaro manje yemukomana ari kutadza kudanana nevasikana vasvinu vese vachingomudzikisira vachimuti hausiye klasi yangu pozoita sisi manje vekumaraini ekumaseri uko sisi olivia kana kuti sisi vanessa vanonzi vanongoda munhu wese kunzi iwe hauna bhebhi hauzivi zvinoita rudo mhanya kuna sisi nhingi havarambi munhu otomhanya kuenda ikokoko pana sisi olivia vanhu vese vanonga vachingoita bvokonyera vachingopinda musikana iyeye haakwanisi kuita value kana kuti anzi anoyemurika nekuti munhu wese anokwanisa kungomupinda zvingori izi izi so saka murume wese waadanana naye even aishaya vamwe vanhu vanomuda akawana zvaaida pamusikana iyeye anga ari izi haakwanisi kumupa chiremerera kana kuti kuwana value pamusikana iyeye nekuti haakwanisi kuita confidence yekuti ndiye ega achadana nemusikana iyeye anoziva kuti vamwe varume vachangouya vachingopinda semapindire aakangoita iye nekuti akatarisana madirwo aakaitwa nekuva nyore kwazvakaita anotoziva kuti ndizvo zvichaitika kune vanhu vese saka haakwanisi kupa musikana iyeye value nekuti anoziva kuti ari nyore kungotorwa nemurume wese wese nekuti kwaari wacho iyeye wacho zvakangomuitirawo nyore akangopinda izi izi so Kudai kwanga kuri kuti vasikana kana kuti vakadzi ndoo vanopfimba varume, tomboti ndoo zvazviri kuti vasikana nevakadzi ndoo vanopfimba varume, hapana chaimbochinja. Ruzvidzo rwaingouya kuvarume and then pride yaibva yachinja youya kuvasikana. ndopo waizonzwa zvichinzi haa jamani makazonyanya kureruka kani ungabva kwati mukadzi wese angoya achikupfimba unongobvuma zvivakadzi zvakashata zvisina shepi uri kungobvuma vakadzi vane vana vasingomadha uri kungobvuma shirikadzi uri kungobvuma nzwirawo mwiri wako tsitsi Ponzi German tipe ma serious hamungotori zvese zvese saka uri kuona kuti ruzvidzo runouya kumunhu ari easy kungopindwa so and then pride inoiswa kumunhu anokwanisa kukonvinza vanhu vakawanda kuti vadanane naye ngatimbopa example yeuefa champions league kana kuti yeworld cup yakabva kutambwa gore rinori dai world cup yanga iri very easy to access zvokuti zimbabwe ingadai ichitonzi ine maworld cup 5 mozambique ine maworld cup 10 world cup iyoyo yanga isingakwanisi kuita value kana kuti chiremerera nekuti nyika yese yese inonga ichikwanisa kungoitora anytime saka chinoita kuti ite value ndeyekuti nyika shoma shoma ndo dzinokwanisa kuaccessa world cup Chinhu chiri nyore kuwana hachipuhwi value nevanhu nature ndo zvaingori asi in conclusion kana kuti mukupendera vhidhiyo inoyi ndiri kungoti varume mbiri yekunzi wakadanana kana kuti wakarara nevakadzi vakawanda imbiri isina basa isina zvainokupa inofambidzana neshavi reurombe ende isina nhaka inobatika yaunokwanisa kuzopa vana vako in fact inokuwestera maresources wosara uri rombe vana vako votambura pamusoro pezvo ungosara nembiri yekuti ndakadaya nemabhebhe akawanda nemabhebhe aipisa zvinhu izvozvo kutaura chokwadi varume hazvina zvazvinobatsira ende handikurudziri kutambisa mwoyo yevanasikana vevanhu kana uchiziva kuti mumwana wevanhu haumudi usapfimba hako zvekuti unoudza mwana wemunhu kuti ndinokuda uine zvimwe zvinhu zvawakatageta hazvina kunaka itai mbiri dzinoyemurika itai mbiri dzinonyorwa mumabhuku itai mbiri dzinopuhwa manobel prizes kwete idzi mbiri dzemadhirezi dzisina kana zvadzinokupai varume dzi